Fela Amakafui, Fela Amakafui is in the news once again, yes wonim sɛ Fela deɛ. eh ɔware yi deɛ nkɛ ɔka kyerɛ sɛ wasesa because sisi a no ɔyɛ entrepreneur ɛɛn yɛhu deɛ ɔno yɛ but ɔse ɔyɛ entrepreneur ɛna kyerɛ sɛ ɔtu nkwadaa fo ɛna ɔsan nso yɛ role model yes na nwura hmm nwura deɛ deɛ wakɔyɛ deɛ egya paa a yɛasosɔ agu ne so deɛ ɛɛn ɛsɛ w'ani ɛnsɛ ɔka kyerɛ yɛaka kyerɛ no sɛ ɛɛ fɛla ebi a waware. W'awareɛ a wo ne wo kunu na ɛteɛ w'awo ba baako. Ɛmfata sɛ wode pictures bi ɛbɛgugu Facebook ɛne Instagram ne adeɛ adeɛ. Na wonim a Fela Makafi ɛde mfoni bi bɛto ne Instagram ebi na ɛnam screen ne so no asɛ medical no wabu n'ani agu so na ɔma Fela Makafi ɔworɔworɔ ne ho bi wade asɛ wohwɛ mfoni no a ne serɛ ho nyinaa ɛgu hɔ ɛna n'aha mu nyinaa ɛgu hɔ na wei na Ghanafoɔ sɔ no sɛ ah Fela Ɛnyɛ wo na woaware yi. Ɔbɛwarefo a ɛte sɛ wo deɛ, nneɛma bi sei deɛ, ɛnsɛ mfata sɛ wobɛyɛ. Wonim sɛ Ghanafoɔ deɛ, hmm, deɛ wobɛyɛ biara no, yɛbɛka. Nti wɔretwa bɔne ankasa. Wɔadwene koraa sɛ Fela McCarthy yɛ model. Wɔayi model no ato nkyɛn na kyerɛ sɛ, ɛɛ, yɛkeka yɛn adwene kyerɛ no. Obi ka sɛ, ah, medical paa, ɛsɛ sɛ wotu wo wife fo. Wate aseɛ? Ɛnyɛ sɛ wosuosua ne nofo ne ne srɛ ho. Oh social media obi nso ka kyerɛ no sɛ oh eh, it's not nice to be showing yourself in public ɛna obi nso ka sɛ woyɛ maame nneɛma bi sei no ɛnyɛ sɛ woyɛ dodoɔ no ara na ɛtu ne fo ɛna dodoɔ no ara nso na ɛka sɛ oh nice picture nice picture ɛɛ eh, waham yɛ fɛ na abusuafoɔ me deɛ mebisa o deɛ medical ɔrehwɛ ma flaayɛ no ɛyɛ anasɛ ɛnyɛ because at least medical is mm, the husband ɛna fla nso deɛ ɔno ɔsɛ deɛ ɔpɛ na ɔbɛyɛ Nti abusuafoɔ momie ntie sɔfo bi a wablast no ne yɛnkɔ mmra. Me nua baa Fela McAfee awie mahu pictures bi wɔ social media ɛnso me ani na ayɛ me fɛ ɔbaa wafoɔ a wawale a woyɛ role model ma generation ɛna wayi yi ho yi na daakye ɔba bɛto saa wo pictures yi ɛwɔ social media na ɔnso kɔ akɔyɛ bi a mesrɛ wo wobɛtum atu no fo generation afutuo na yi ho na wode ma wɔn no ɛnso ɛne sesan the way a wayɛ no mema wo ne kɛseɛ paa because wogu awarefoɔ anim ase yei na ayɛ yɛ awarefoɔ de wɛ a wode nneɛma ɛkɔ no ɛnsɔ ani sisɛ firi ɛno no eh, yɛse fala makafui no ɔgu ara awarefoɔ anim ase mm, na me deɛ mebisa sɛ adɛn because fala makafui is a model although sɛ waware deɛ but at least ɛyɛ eh, sɛ ebia ɔ advertise nku bi a at least ɛyɛ eh, sɛ ɔmeyɛhu sɛ nku na ɔde sra no agye no so guys Let me know your comments. Let me know your reactions on this video and I'll be back with another excited video. Wogye di sɛ wanyɛ ne yie aka, wayɛ ne yie nso aka.